हमर बियाह ना होत रहो के करम जरुआ एक पढ़लियो लिखलियो वएह ले रा बड चिकन छै गए और तो किस्मते फूट गेले से बुढ़वा से बियाह होले देखते तो हम करबो न करती चाइन उड़ गेलै कोना का ऑटो पर आके घुमाबैत रही हम त मैया के थोड़े कहियो बियाह केने छियो तो के देखिए ना पाला केहन छौ केहन छौ

अरे बड तू- चिकन छै गए आ तोहे जे अबारा लऽ कऽ सब दिना जे घूमै छी तऽ वएह लाभली रे अबारा के अबारे बियाह नहि कए हटा देबै हटा ले जो बियाह नहि है तो हम नहि कए देबै ले की जो करबै ले जो हम नहि राखबो चल जो दुओ चल जो बाबू रे आब देखियौ हम सब किछु करबो कथी करबी जे जे कवि से से करबो बारे! जे जे के कवि से से कए असगर दिए तऽ करबे ने गेलियै आब तऽ भौजिया तोरा जएह कहतौ वएह करबै हम नहि राखबो जो जो दुओ चलिए जो बाते नहि बुझै छी तू गई मैया कहै छियौ ने आब पुतहु एलो ने आब सब काम करबै हम नहि रौ। आब देखी ने केओ हमर हाथ नहि मिलबै वाला रहतै हमरा विश्वास नहि छौ बाबू तोरा मे केओ हाथ नहि मिलेतै हमर आब देखने रह तू सब दिना से हमही पैस पालि के तोरा एते टा केलियौ

अस्थिर रह ना मैया आप देखी ना ए तो गोर लागियो मैया छे गोर लागियो हे हमरा नहीं लाबे गोर गोर लागो, गोर लागो। उठा के लाबे छ हे अरे हमर बेटा से जे बियाह केली तोरा लाज नहीं भेलो गे हैं मैया ई बात नहीं कही हम ही एकरा जबरदस्ती पटिया गान लियो या अरे बियाह के लियो हम एको बेर पूछो से गेलियो रे पूछ लेती त वो काम तू रही लग में तो पूछ दियो अरे फोन बाटे एक बेर कहती त नहीं हम बुझ मोबाइल स्विच ऑफ भए गेल रहो किस दल को या गया दल को या भई दल को या मोटरसाइकिल दल को या सब किसान बन गए रह न अखन त कनिया पुतो ले के लियो या अरे यार त पुतो लाइव लेली या घर वाली की भए गेलो तोहर त आब की देता रे आब ये जब तो ना पहिनो ककरा दै छै गे

त जाउ ने अपने घर मे रहब अहाँ बाप ल हम आबै छियै हमर बेटा एतै दस टा समाज लए क एबै गाड़ी करबै बर बराती के साथ लाबबै तब हम देखबै जे की सब दै छ देतऽ त हम लाबऽ आ नै देतऽ त ओहिठना रहिहऽ तों हमरा हम अपन बेटा के लए क चलि आयब हमरा समझाबऽ नै ओते हे गै मैया देखै छी चैन उड़ि गेल रहै बियाह होइत रहौ हमर आँय कते कहैत रही पुतोह नहि आबैए बियाह नहि होइए बेटाके तऽ पुतोह आनि देलियौ ने सब काम करतौ तू कथीके टेंशन लै छी हमर हाथ के पकड़तै आब एते दिना ने बौआइत रही आवारा सब सङ्गे आब नहि तऽ ठीक है बाउ रे केला बड़ नीक एक बेर हम पुछैयो से गेलियो गे मैया तू लग में रही जे तू हम पुछतियो बाउ रे मोबाइल से हमरा नहीं छले मोबाइल हमर मोबाइल में जे करती तऽ हम नहीं बुझतिये लोग जे पूछते येते अंगना घर तऽ अबिते रहे जे टोल समाज के लोग कहते हे फनी के जे है ये तऽ हम कथी जवाब देबै हैं कनाक हम लोककेँ की कहबै? कहतै, हे, पुतहु आयल छह। तब हम फेर की कहबै? हमरा तँ फेर नहि बजायल जाइ छै। तँ बादमे तँ हमरा कहैए पड़ै छै जे छेलै हमर करमजरुआ बेटा। कतेक हाथ उठा कऽ लाबि लेलकै। पुतहु छियै, की कहबै? लोग की कहते गे तोहर बेटा कम पढ़ल लिखल छौ तू कहबी ना लोग के कहिए कि हमर बेटा पढ़ल लिखल है, पढ़ल लिखल कर पुतो केलकै बाउ रे पढ़ेलियो लिखेलिए कतेक पैसा खर्चा भेलै से तो हिसाब देने छौ तोरा कहियो हैं ओ हिसाब तऽ हमर लग छै ओ भरपाइ देतै तकरा बेटी से नहि करबै आ तुहें ककरो उठा कऽ लाबी भरपाइ के देतै बाउरे गे मैया ककरो देने से किछो होइ छै पुतोह चिकन आनि देलियौ ने नीमन छौ ने पुतोह निमने से नहि हेतै निमनो लेबै ओकर भरपाइ लेबै तब ने हम गे मैया आब कमेबै ने गे के पकड़तै हमर हाथ गे अरे कमेबही तऽ तोहर कनिए के सिनू टिकली मे ओरा जेतै आ तू हमरा कहै छी हाथ पकड़ते हाथ पकड़ते हे ए मैया के कहियो दुख नहीं देवे अहाँ जो जो कह से से करबे मैया के करबे की नहीं देवे के दुख गे मैया पुतो के देखली अरे आब ये ले तो हम देखिए लेबे की ये ले तो देख पुतो के देखिए ना पहला केहन छो अरे देखे तो जो नीके नागे छो सबके पुतो ओहिना नीक रहे छे की ककर पुतो ये टोल में खराब छे रे अकरो से नीक नीक छे

जतै मन ततै जाइ छी तऽ तोरा तऽ मने नहि छलौ ओहि भाइ हटै ले हेगे मैया आब तऽ चैन उड़ि गेलै ओते पढ़लियै बियाह नहि होइत रहो लोक सब नहि हुआ दैत रहो तऽ आब बियाहो नहि होइत कते कहैत रही पुतो नहि होइए बियाह नहि होइए बेटाके ई तऽ हमर ई चैन जे देखतियो ने तऽ इहो नहि बियाह करतियो हमरासँ

गर्दन कटि गेल सुनली केहन बात कहलको सुनली ऐ ऐ, नहि जे पूछी एखन हम बुढ़ा केना गेलियै। हाल भेलै आँख सन के संस्कार में दस टा घूमत रहे आब जे भए गेलै से भए गेलै ने आब ओते नहि तमसाओ सब कुछ निमन भऽ जेतै हम सब कुछ करबै घरे काम धंधा आब तऽ घर द्वार अभी हमर इएह है ने माता बापके तऽ कुछो नहि सब तऽ हमर इएह भेलै आइ छी माय सब कुछ आइ छी आइ के सेवा करबै तऽ कुल मिलतै तू तऽ बोलै छ बड़ मिठगर हे आ तोहर नाम की छै हमर नाम और पाली है आ बाप के कथी नाम भेलै हमर बाप के नाम है श्री प्रसाद हे तऽ बाप के एको बेर नहि पुछलक आ तू भागिए के बियाह करि लेलक से कहत

ओ तऽ कहुना कहुनाके एकरा झाँप कऽ आ पुतहुके कहुनाके ऑटो पर बैसेलियौ एकरा कते एकरा पाछू पाछू घुमेलियौ तो ई हमरासँ बियाह तोँ अपन चेहरा तऽ देख ली आ हमरासँ एगो बेर बात जे करतिया जे माय गे बियाह करि दे से एको दिन पुछले रह गे मैया तू बाते नहि बुझै छी गे तोरा कते समझेबो हमर बियाह होइत रहौ ए निमन पुतोह करा सकती कत्ता कत्ता सब खोज के आनलिए या आय हम दू महीना पहले ब्याह केने रहियो तोरा टेंशन के द्वारा नहीं कहत रहियो आय दस दस दिन पंद्रह पंद्रह दिन से नहीं आबियो ऑटो लगा हम कत्ता रहियो रूम लगा रखना रहिए अरे करम जरुआ तुहे एहन काम एको बेर सोचबो केलही रे हमरा लागी जे तुहे हमरा से छोपेलही या केलही कि कत्ता रहै छी रे दुइ दिन नहि आबै चारि दिन नहि आबै आबै तऽ पूछिए रे कतऽ गेल छलिए रे तऽ कहै गै माय रिजर्व लागि गेल छलै देखी करम जरुआ की बजैत रहै छै आइ देख उठा कऽ लाबलकै ककरा बेटी तोरा लिए की सोचतियै हम तऽ अपना लिए सोचैत रहियै आब की हैत नहि हैत हमर हम तऽ तोरा जेना तेना कमा कऽ खुएबे करितियौ गुजर करबे करितियै हमर की हेतै ताहि दुआरे हम कहुनाके बियाह केलियै

परबतिया माय एतै ओने से लोचनी माय एतै सुलोचना माय एतै पहिने एकरा लए न चल घर अरे तकर बाद में बजेबै सबके नहीं रे एगो बाबू हमरा तो यो पता नहीं लागले कते कहाँ से नेने एले आ कहे छे तोहर पुतौह छो आब ने दौरी छे ने ढकिया छे कथी से हम पढ़तबे विध विधान तो करिए पड़ते हे भगवान हे मैया जे कहत ततबा करब ओहिसँ बेसी काज नहि करब ई तऽ मैया बहुत हमर बदमाश छै देखै छियै हमरा कते बोललै हम तऽ कोना कोना कऽ पटिएलियै मैयाके से हम बुझै छी हँ ठीक छै नहि करबै आ जे जे कहत सएह सएह करब ठीक नहि करबै आ मैयाके पार्ट बेसी ले बुझलियै होतै हमर हमर पार्ट नहियो लेबै ने तऽ मैयाके खुश रखबै ने तऽ अहाँ बहुत खुश रहब अहाँ नहि कहलियै से मायके हम बियाह करै छी नहि कहने रहियै चुपे सब बियाह कए लेने रहियै नहि बुझने रहियै अहाँ नहि देखलियै हमरा आ कोना के ऑटो पर अहाँके घुमाबैत रहियै हम तऽ मैयाके थोड़े कहियै हम बियाह केने छियौ

ओकर चिंता नहि ले ई जे कभी कोन कास्ट छियै नहि छियै एकर बियाह के कोन छूल खायब नहि खायब आब ओ जमाना नहि छै छो- छुआछूत हे ये हे ओ ओ मनुष्य हम ओ मनुष्य छियै ओकरो खून वएह छै हमरो खून वएह छै आब छुआछूत रहलै ई जमाना चल घर आब तोरा जे मन हेतौ से कर ले चलो आब हमरा तऽ कुछ नहि कराबिह अरे नीक से गोर लागी है टांगो प्यार नहीं धोले ले कह तो हमरा एकेटा जे बेटा छलके आई बियाह जे केलके से नीक भेलै किछु नहि यहाँ छै एको बेरी केलक आ बियाह करिके घरे ढुका लेलक समाजोके नहि पूछि सकलिए एकटा हमरा हैं जदि अहाँ सबके ई बात नीक लागत तऽ कमेस्ट करब